Raymond De Bono. Ecco qui il microfono. Isem Charles Cluse huwa sinonimu mad-divertiment bil-Malti, speċjalment mal-istage commandos. Toni Sant laqa' l-istedina tagħna sabiex ifissrilna aħjar ir-rabta bejn Clues, id-divertiment u l-Malti. Jekk wieħed bil-kwiet jirraġuna, malajr dana għandu jinduna, jekk ngħixu sebgħin, tmenin jew disgħin, ma xorta ġo tebut joħduna. Charles Clues twieled l-Isla fl-1919. Però meta żewweġ mar joqgħod Bormla, għalkemm anka kien hemm perjodu fejn kien anka joqgħod raħal ġdid, perjodu qasir eh, minħabba l-gwerra, u eventwalment għamel il-biċċa kbira ta' ħajtu jgħix Bormla. Però fl-aħħar snin ta' ħajtu kien jgħix ukoll il-fgura. U għalfejn qed ngħid dan? Għalfatt li eh, Charles Cruise huwa sinonimu ħafna mal-kottonera u mal-kultura tal-kottonera fil-seklu 20. Dan huwa punt interessanti anka għal fatt tal-bidu tal-karriera tiegħu. Il-bidu tal-karriera ta' Charles Close hija marbuta mal-kumpanija Stage Commandos. Il-kumpanija Stage Commandos illi ħarġet propju mit-tarzna. U eh, dina kienet kumpanija eh, li Charles Close flimkien ma' xi kollegi tiegħu eh, ta' xogħol biċa kbira apprentisti Fit-Tarzna kienu għamlu eh, sensiela ta' divertimenti, ħfief ħalli nsejħu l-omek, eh, lil ħaddiema ta' tarzna sħabhom. U eh, fost dawn miegħu kien hemm oħrajn illi komplew jaħdmu flimkien bħala din il-kumpanija Stage Commandos b'mod partikolari anka meta spiċċat it-Tieni Gwerra Dinjija. L-Stage Commandos bdew bħala kumpanija tal-varjetà. Varjetà ġifieri, jien naf ngħidu aħna eh, Charles Cruz kien jgħid erba' ċajtiet, Johnny Catania jiġi jagħmel makkjetta u mbagħad ikanta xi kanzunetta romantika eh, ngħidu aħna Lori Bellizzi. Imma mbagħad biżmien bdew anka jagħmlu sketches żgħar u dawn eventwalment żviluppaw anka f'serati ta' spettaklu illi kienu kollhom anka kummedji mużikali sħaħu twal. Huma kienu meta ħarġu mit-Tarzna jimlew it-teatri kollha ta' madwar Malta u mhux biss jimlew it-teatri imma ħafna drabi kienu jiġu anke mistiedna biex ikunu huma illi jagħtu l-ewwel spettaklu f'teatru dakinhar illi jkun qiegħed jiftaħ.
L-Istage Commandos jibqgħu f'qalb il-Maltin permezz tad-diversi karattri li jadottaw, bħal Carmen Abdilla, Il-karattru li għalih jibqa' magħruf l-aktar Charles Close.
Charles Close apparti li kien attur, u mhux biss attur komiku, kien ukoll kittieb u kittieb prolifiku ferm. Tant illi aktar tard fil-karriera tiegħu huwa spiċċa kittieb professjonali anke għax kien jaħdem fuq sensiela ta' ġurnali matul is-snin. Però eh, Charles Cluse kien jikteb ħafna drabi sketches, ċajt, makjetti, eh, kif ukoll eh, programmi, scripts ta' programmi għal Rediffusion dak iż-żmien u eventwalment anka xi ħaġa għat-television.
Jekk lilkom jien ikkonvinċejtkom il-verità sħiħa u rejtkom jekk għandkom xi flus Hawn jien Charlie Cluse. Tuhomli ward taħsbu li qlejtkom.
Kellu tliet tipi ta' ċajt. L-ewwel huwa dak iċ-ċajt li huwa traduzzjoni ta' ċajt Ingliż, Skoċċiż, Irlandiż u x'naf jien, illi sempliċement iċċajta idawwarha għall-Malti. Imbagħad kellu wkoll iċ-ċajt illi huwa jaddatta minn dawn, jiġifieri inti għandek sitwazzjoni ta' jien naf Skoċċiż, Irlandiż u eh, eh, Ingliż u hu jdawwarhom fuq eh, Malti Għawdxi u Sqalli pereżempju. U allura ċajta tkun l-istess dik oriġinali, isa tradotta imma ħadet il-laqta Maltija. Imbagħad naturalment però għandu wkoll ammont kbir ta' materjal oriġinali. Tajjat spiru x'waħda din biex wasalna ħna l-bnedmin. Qaltlu martu biex inġej Fortunatament, dwar il-kumpanija Stage Commandos għanna ħafna affarijiet biex nistgħu nibqgħu anka niftakruhom fis-snin li ġejjin. Primarjament dan huwa bis-saħħa tal-familja ta' Charles Clouse u anka membri tal-familji ta' membri oħra ta' l-Stage Commandos illi koordinati minn Alan Clues ġabru ħafna mill-materjal illi ħallew warahom eh, missirijiethom propju qisu f'mużew żgħir ma li effettivament huwa arkivju illi huwa miżmum b'dedikazzjoni kbira minn Alan Clues. Minn dan il-materjal inħareġ xogħol ieħor li huwa aċċessibbli għall-pubbliku illi bih wieħed jista' jifhem eh, il-ġmiel tal-kumpanija Stage Commandos u anka il-legat ta' Charles Cruise. Fost dawn, per eżempju, eh, nistaw nsemmu wkoll ix-xogħol li tagħmel il-Fondazzjoni M3P anka biex eh, jinġabru stejjer orali, allura tinġabar testimonjanza tal-fom mingħand nies illi jiftakru proprju l-ispettakli ta' The Stage Commandos. Dawn uħud minnhom anke inġabru fil-ktieb Ejjew Nitqu Ftit Ieħor ma' Charles Clowes illi nħareġ mill-SKS fl-2019 proprju f'għeluq il-mitt sena mit-twelid ta' Charles Clowes, kif ukoll il-ktieb tiegħi Varjetà li huwa rumanz ibbażat fuq l-istorja kważi vera